Улаатын? Аһа. Мин көстөбүн?
Мөлтөөн аайы олороом.
Хайыҥы кухнябыт оһоҕун быйыл таҥа туннубут. Алаадьылыыбыт. Сайын кэлбитинэн Оһох тыаҕа ыта наһаа үчүгэй. Дьэ бу курдук аһаҕас уокка алаадьылыыбыт. Мин баран футболка кэтэн кэлиэҕим сахалыы. Дьаһайыҥҥы кухнябытыгар сайын кэлбитинэн сибээстээн оһо хотуннубут уонна алаадьылаан эрэбит буотуохха аһаҕас уокка дьэ быйыл коронавируһунан сибээстээн бары дьиэбитигэр ыһыах ылар буоллубут бу мин санаабар онно элбэх да киһи иннэ дии саныыра буолуо өбүгэлэрбит үгэстэринэн дьиэлэрин аттыларыгар ылаллар этэ оннук курдук Быйыл эмиэ тэлгэһэбитигэр ыһыах ыһар буоллубут. Сөп, ол туһунан кыратык кэпсиир, сырдатар буоллахха, ыһыаҕы биһиги сайыны көрсөн, уруйдаан-айхаллаан, иччилэрбитигэр, айыыларбытыгар сүгүрүйэн тураммыт, хайыыбыт. Ыһыах ыытабыт диэххэ сөп. Онно мин санаабар, бу киһи бэйэтин тэлгэһэтигэр, дьиэтигэр-уотугар алгыс эттэн, ыһыах тэрийэн, чугас дьонун мунньан бэлиэтиирэ наһаа суолталаах. Ол суолтата бу биһиги өбүгэлэрбит ыытар ыһыахтарын бэйэбит эмиэ салгыы ыытар буолабыт. Холобура, эрдэ ыһыахтарга биһи наар көрөөччү быһыытынан сылдьар этибит. Быйыл буоллаҕына бэйэбит тэрийэр буоллубут. Аан бастакы саҕаланыытыттан бу сирбитин уоппутун бэлэмнээһин, кымыс көөнньөрүүтэ, ас астааһына, салама ыйааһына, дьоммутун кытта бары бииргэ таҥнан, симэнэн, мустан, алгыс этэн, Хайыыбыт? Ыытабыт? Айымньылартан урукку ыһыахтары хайдах ыыталлар этин научнай үлэлэртэн көрөммүт, ырытаммыт. Анисия Иевлева үчүгэй баҕайы сценарий оҥордо. Ол сценарийнан биһиги бэйэбит ыһыах ыытыахтаахпыт, тэлгэһэбит иһигэр Онтон мин санаабар, ханнык тугу таллыбыт диир буоллахха, Өксөкүлээх Өлөксөй «Сайын кэлиитэ» диэн поэматынан уонна кини философиятынан диэн тоҕо диэтэххэ Саха сиригэр аан бастакы ыһыахтары тэрийбит, хомуйбут, ыыппыт Өксөкүлээх Өлөксөй буолар. Ол эбэтэр ол иннинэн Сайыны көрсөн дьиэ таһыгар бэлиэтииллэр эбит буоллаҕынан, кэлин ити Алексей Алексеевич Кулаковскай Чурапчыга уруу ыһыаҕын тэрийэр Арыылаахха. Арыылаахха уруу ыһыаҕын Сыромятниковтар, суолтата бэл онно эмиэ ыһытар. Сыромятниковтар ыалга уруу тэрийэр уонна үс сэргэ туруорар. Ити быллаана Ийэ кут сэргэлэрэ диэн уонна ааттыыр. Ити арыылаах главатын кытта кэпсэтэ сылдьыбытым. Ону өтөр биһиги кэргэним Сыромятников Томпоттон сылдьар аҕатынан. Ол Томпо Сыромятниковтара арыылаахтар төрүттээхтэр эбит. Онон сиэттэрдэххэ, бука, төрдө Эс охтоону Чурапчыга ыытар бастакы ыһыаҕын. Онтон Бүлүү эҥэр Үөһээ Бүлүүгэ буор кут сэргэлэрин туруорар эмиэ үс сэргэни. Өймөкөөҥҥө хоту эҥэр ыһыахтарын диэн мунньан ити Өймөкөөҥҥө эмиэ үс сэргэ туруорар салгын кут сэргэлэрэ диэн Ити Саха сиригэр бастакы улахан ыһыахтар диэн ааҕыллаллар. Ол иһин Өксөкүлээх поэматынан биһи ыһыахпыт барыаҕа. Сөп. Ити сценарийы сайтка таһаарыахпыт уонна ютубка бэйэбит хайдах бэлэмнэнэрбитин таһаарыахпыт. Бу маннык ыһыах иннинэн бэйэҕит оһох оттоон, уот аһатан, алаадьылаан көрдөһөн айыылар. Бу кэмҥэ айыылар саамай сиргэ чугаһаабыт кэмнэрэ диэн буолар эбит сөп. Айылҕа ситэн, силигилээн, саамай үүнэн, чэчирээн турар кэмигэр Айыылар чугаһыыллар диэн. Ол онно бу биһиги Айыылартан туох күүс-уох ылабыт, Айыылар биһигини алгыллар, арчылыыллар диэн. Ол иһин бу биһиги айылҕабыт айылҕабыт чэчирээн, үүнэн турар кэмигэр ыһыаҕы ылар эбиппит. Бу бэс ыйын сүлбэ биир сүлбэ икки күннэригэр диэн кэнники бу бастакы президеммит Михаил Ефимович Николаев киллэрбит сокуонунан ол онон и толк диэн. Ол онон биһиги ыһыахпытын ылабыт эбит сөп. тымныы уһун кыһыннаах ыарахан дьэ бу кыһыны этэҥҥэ туораабыппытынан ынах сүөһү сылгы ас үөл быйаҥ буоллун диэн уонна этэҥҥэ бу сылы туораабыппытынан диэн бэлиэтиибит ону таһынан бу айылҕабытыгар айыыларбытыгар махтанан уонна көрдөһөн туран эһиилги аны кэлэр сылбыт этэҥҥэ аастым диэн бу туохпут буолар биһи хаама дьылбыт буоллаҕа дии онон нөөч радужкалар буолууларбыт ух киннэр да дина ыһыахпыт кэмигэр айыылар биһи көрдөрүүбүтүн истэллэр диэн саныыллар эбит биһи өбүгэлэрбит Онон, дьэ быйылгыттан биһиги бу маннык сэргэһэбитигэр ыһыахтыыр диэни ыһыахтааммыт бэйэбит оһуохай этэн көрөн бэйэбит алгыс алгыс анаан дьоммутун арчылаан ас астаан аны мантан ылата тэрийээччи быһыытынан бэйэбитин холонон көрөбүт киһи дьиэ кэргэнигэр бэйэтин дьиэтигэр уотугар Алгыс этэрэ эмиэ үрдээх улахан оруоллаах буолар. Аа, саамай туохпун умнубуппун. Ыһыах буоллаҕынан, уопсайынан саамай биир улахан суолтата биэ кымыһын иһии диэн. Кымыһынан биһиги бэйэбитигэр бу алгыс иҥэриитэ диэн буолар.

Үтүө күнүнэн бүгүн мин интириэһинэй үчүгэй баай киһини кытта билистим. Бу ыһыахтарбыт чугаһаатыллар. Руслана эһээтэ Иннокентий Готовцев хомуһунан дьарыктанар. Хомус оҥорор эбит, ол туһунан Руслана билигин сиһилии кэпсиэҕэ.

көрөргүт курдук бу барыта маннык саха кылыарын дизайннаахтар бу холобура дьөһөгөй дизайнаах хомуус күөрэгэй чыычаах хомуус холобура стиэр кыталык маамын дизайннаах баар бу саха кыыһа якутяночка диэн хомустаахпыт уонна була бу саха саамай сакральный диэх ходу сакральный оһуора кылыыр оһуор саамай биллэр оһуор Ол буоллаҕына дүҥүр формалаах кумус. Кумустарбыт бары маннык дизайннаахтар. Уонна кини оҥорор ньымата буоллаҕына современная станочная технология диэн. Барыта бэйэтэ оҥорбут станоктарыгар бу хумустары оҥортоллор. Тыастара бары тональностара араас араас. Атын буолар эбит.
Дии. Үрдүк соҕус орто тоннаах уонна балаһах тоннаахтар диэн. Уонна тыастара бары наһаа звонкайдар, үчүгэй баҕайы тыастар, хомустар. Онон ыһыах чугаһаата. Дии, ыһыах. Аны хомуска үөрэнэн эрэбин. Хомустаммычча. Билиим быллаана хомус талыахтаахпын. Бу сахалыы манык оһуордаах якутяночка уонна бу дүҥүр диэнтэн бу үстэн тугун тыаһын иһитиннэрэн баран талан ылыахтаахпын. Сөп. Бу Иннокентий Готовцев бэйэтэ, Руслана эһээтэ Хетон аҕыс саастаах эбит. Уонна хас сыл дьарыктаннай? Бион сыл бу хомус оҥоруутунан дьарыктанар. Уон түөрт тыһыынчаттан тахса хомуһу оҥорбутчу. Саха иһигэр билигин бу кини хомустара саха иһигэр үрдээх аатырбыт хомустар дьэрэ мин бастык э бүтэһигин кыра дьон оонньообутум урут хомустаах этим кыракый

Маннык тыаһыырым сөп. Аа. Ой, хөп, сэтинньик курдук да, дьара үөрэнэн иһиэхпит. Ити тыаһын иһиттибит, аны Якутяночкабыт тыаһын истэбит. Маннык тутабын дии.

станоктардаах. Ону былаанынан биһиги сайын экспедициянан улуустары кэрийиэхпитин баҕарабыт. Бу «Наследие Якутии» диэн проекпытынан. Онно бу чугастыы карантин бүттэҕинэн Намҥа тахса сылдьыахпытын баҕарабыт. Бу хомус хайдах оҥороллор эбитий диэни устар. Эп уонна хомус бэйэҕит билэргит курдук

Ийэ хомустарбыт онно э, бэйэҕэ эрэ ылбакка эрэ бэлэх быһыытынан наһаа үчүгэйдэр. Бэлэх быһыытынан кимиэхэ барар бэлэхтиэххэ сөп, эр киһиэхэ да бэлэхтиэххэ сөп, дьахтарга да бэлэхтиэххэ сөп. Уонна холобура сыбаайбаларга наһаа үчүгэйдик оннук додумкалааннар бэйэлэрэ оннук э, көрдөһөөччүлэр. Холобура стерк хомуос уонна холобура хотой хомуоһу да. Уонна ювелирнайга бараннар холобура бриллиант олордон бараннар Онно бэлэх оҥороллор. Оччо наһаа үчүгэй
Семейнай үйэлээх бэлэх үйэлээх буолар. бэлэх буолар.
Семейнай өрөмүкүбэ курдук буолар. Оҕолоргор эмиэ муккунуохтарын сөп. Оҕолоргор, сиэннэргэр, онтон дальше бара турар курдук кэмэ дии. Чыгбайым. Монголияҕа да ыытабыт, Киргизияттан да ылаллар, Украинаттан ылаллар, Турциялар интриһиргииллэр, ону Казахстааттан таһаартаабыттар дии. Араас муннуктартан.
дизайна эмиэ холобура современнай буолан уонна оҕолорго да сөптүбэһэр, улахан да дьону сөптүбэһэр. Атын куораттарга почтанан ыытабыт. Улуустар даҕаны ылаллар, бэйэлэрэ кэлэн ылаллар уонна почтанан ыытабыт. Өчөҕө аан дойдуга туох баар буолла дии? доставка по миру почтатын Украинаҕа ыытан кэллим. Наш өй дьиэ. Наш өй сахабыт хомуһа аан дойдуну тэлиһийэ көтөрүгэр күүскэмэ буоларга үөрүүнү кытта өйүүбүн, үлэлэһэбин уонна инникитин даҕаны өссө видеороликтарыгын оҥоруохпут диэн эрэнэбин ити. Ону сайын баҕана үлэтин устуохпут.